akawo thuolo ni godhiambo mondo akwayi mondo iluong ng'ato ka ng'ato manitie machiegni wedharach koth loro to chwe an gi wach monego wach kodu ka in e laini sani kaka neno oscar inyisa ni ka sound is okay the vision is okay ka there is too much noise then i will cancel it just let me know aha mak bakamelai ero watch from dhika erokamano Ehe, koth chwe ka, koth chwe ka, tadwa ni mondo awuo kodu gotieno sani. Na, adwa ni mondo awuo kodu gotieno sani, Nyasaye oseketo wach moro kuoma mondo gotieno sani. Koro ka in e laini to inyisa kapo nono ni sound rach ahinya ok winjre maber, to anyalo chore mbele, anyalo chore mbele mondo wanere bang' ka koth nitie. Koro ndikna gimoro kanyo mondo inyisa Ka be iwinja maber? Ka be iwinja? If the sound is okay, the sound is clear, and the vision's perception is okay. Yes, Linda Wino is online right now. I'm seeing you. Glory to God, glory to God, glory to God. Godwin Saka, awinji maratari, aneni kendo aneni kanyo. Ehe, luonga luonga ng'ato mantie machiegni, abiro wuoyo kodi kata un ji ariyo kata un ji adeko, kabedeo nikech Nyasaye osemiya wach mondo alos kodi gotieno sani eh, mwadwa wuoyo. Muma wacho ni biuru wapor ka wach kaachiel mondo wane kaka timbewa obet. Biuru wapor wach kanyachiel mondo wane kaka timbe wa obet. Yes. Koro

adwa nayal gi dholuo adwa nayal gi dholuo mana kaka nasebedo ka nyisou ni adwa nayalo gi dholuo tayalo gi kisungu tawuoyo gi dhoroho tatimo gigi kaka obet samoro be wanyalo wer samoro be wanyalo pama pama samoro be wanyalo yala yala mm, kamano daniel ndonja loud and clear daniel where are you from daniel where are you

The lockdown is lifted and everything comes to normal. I will come. Christoph Oreri. Yes, Oreri, thank you for coming in. So, kawuono adwa nasom kodi jawinjo mara ruodhi mar ariyo ah, madongo abiriyo

Hallelujah. Glory to God. Muma wacho niya gi ratili, the King James. To ne nitie jodhoho ang'wen ma nobedo e kar rangach, kendo ne giluwo ng'ato gi ng'ato. Marang'o Wabedo ka nyaka watho. Ka wawacho wanadonji e dala to kech nitie e dala kanyo kendo wanatho bende. Ber wadhi mondo wagore e lwet oganda mar Josungu ka girawo mangima wanabed mangima mm -hmm. to ka ginegowa tho ema wanatho Johannes erokamano kuom biro gi ng'at machielo wasom kendo jokolosai ming'eyo gi wiyi ariyo chakre matindo apar gang'wen norucho ok okethowa ma nondiki mondo odonjnwago e chik mane mon kodwa nogolo oko wachno kendo nogure e musalaba Nomayo joloch kod joteko lwenje kendo nomiyogi wichkuot ka nomiyo ji oneno ratiro ni oseloyogi chuth e musalaba. Pakoi Nyasaye manitie, Nyasach nyiseche, Jehova mar Muma, Nyasach singruok, Nyasach Ibrahim, Isaka gi Jakobo kod Nyasacha kama koro antie sani ni. Apakoi kinda godiero kamano duogo dog nie weche te. E nying Yesu Kristo Ruoth. Kawuono adwa wuoyo kuom uh, weche moko mabete tek matin. Mm? Weche moko mabete tek matin. Muma wacho ni ne nitie jodhoho moko to ne gin ang'wen, namba ang'wen. Ne gin ang'wen. To jodhohogi ne joma pinyno osejwang'o. kwegi jodhoho joma richo maonge gi sura ma kata king'iye to ok inyal gombe jadhoho to ne gidong' oko ne gidong' gi noko dewgi jadhoho kabisa ma dhoho chamo chalo gi janeko janeko ok go kura janeko ok be janeko kata tuo ok negi nikech gima tuo dwaro kuome onge kata jali ok giyudi wigi rach wiche dhano jogi be suchgi nokethore lwetgi ochot to wang'gi okethore to umgi ong'adore to gin joma galagala ma nogol oko mondo kik dak kod ji to nogik e sa ma koro ne gipenjore kendgi kawuono kama wantieni ji mang'eny ok penjre penj mang'eny hmm? ok gipenjre abiro miyi topic lengalenga pod asete ami introduction mondo mi topic mondo idiki mondo iwinj wachne gi tiende gi kukune jogi nodak oko ok momok wachne ne gidak ndalo adi to ne gisedak bang' ndalo moko ma gidakie oko nikech ohinga mar samaria nochiel motegno ka jasigu ni oko kod weche mag network kiang'ogi haleluya haleluya haleluya ero oseduogo muma wacho niya jogi jogi nobedo oko and they, the, the walls the samaria the samaria nisie jade nogeng'e modine matek nyaka Elisha janabi ne ok jaluok lockdown mobedo gi curfew motimore marach to kech ne nitie sama ne nawuoyo korini kech nitie lockdown nitie curfew nitie ji mang'eny sani Mm? Yandi winjo ndalo moro mokalo ka bako moro notedo kite Mombasa history joma ndik bago mondo chieng' moro jomoko som ema onge notedo kidi motedo ateda kidi ka nyithindo orome kod ywak ma kech ma noloyo macha ne en kech ma gik ma onge gi value ema koro ne uso kech ma gik mane nigi maonge gi valu. Wach madwa wuoye en Nyasaye maloko gima rach mabedo maber. Nyasaye ma jalok gik moko maricho mabet maber. Kata indik niya, Nyasaye matiyo gi gik manyap mondo okurgo wi gik matek. Joma tek te nonindo ne ok ginyal wuok kata kor ne kor koro ok nyal konyo kor ma koro wuok ma koro koro wuok ei Elisha mondo owuo owuoyo ka dhano osecham kanye mokwongo chamie dhano mokwongo ka dhako moro ma wiye ofuwo to gi dhako ma wiye riek achiel wuondo nyawadgi ma wiye nindo ka wi freya mar ndiga ni wacham nyathini to yie ange bang'o nyathi to ka koro gik mare to kawo to pando koro ywak karaoyi kamochom koro onge Kata kawuono nitie joma ywak karaoyi ma kata ne gi jolemo ginyalo dhieri giywak karaoche gichalo joma ne ok lem. Sama koro wagikeni nitie jomoko ma koro oseweyo Nyasaye ka giparo ni nitie joma ne lemo gin ok gilem nikech giywak karaoyi giywak ka joma onge gi laini giywak ka joma onge chia hmm? giywak gionge gi chia mar warruok ing'e ni warruok ne gi chia ne walernie kamoro kanyo ne Muma wacho ni jogi ne gin jodhoho joma nowe joma nodiwo kawuono nitiere ji madwa wuoyogo ni kata ilewo milewo oko midiwo miwacho ni in nyako marach tilewo to certificate to in gi lweti ma ng'ama nyalo nyuomi onge eh? chuo chuo gweyi kabisidi gigweyi ka misidi dwe achiel giweyi moko sani nitie joma osengoro wang'gi e ode obiro ka ng'at mobiro ni owuoro no japlan no japlan mar igo gotieno obiro tang' owuok sa apar gachiel kogwen to mondo kik kone ni bebi nyuoma to oseringo weyi kata kata oneno mna dho kuomi ma in ok ine nikech nitie jomoko be nyalo bedo ni itimogo uchumba to nyathini no mano dho kuomi Mm? Uh, ratengi nodho kuome mite miloki milos ne nyaka suchi to kata ne bed ni rach ma kata kiyo ma jawuond ji ni ji ber kiyo no king'iyo to kiyo no koni ni rach maonge ngama nyalo nyuomi miywagie kiyo milok lewni ariyo adek kapok iwuok oko ma ka dirwak sikat ok donj kodi kirwak long to ok donj kodi koro ka tiendi moko sama irwako long koka tiendi oberore kochomo koni ni irwak sikat ichalo pol morwake ne nanga miwach ni in idiwo in ilewo mibedo makech makara nyaka jo mitiyogo ong'e ni kech nikech ikech kiwacho niya ni in irach emomiyo ilewo idiwo ka jadhoho oko joma kech in go kech maduong' mar nyombo hmm? jadala otindo kendo adhi e yo moro maber kendo i lockdown ni otimoni maber motino ni e piny Nairobi Mombasa kaachiel koda loka kama intieno miwacho ni bas wagogi ni mende dhi kasungore ni gin gi chwo koro ginyalie nikech ato to rach motimo na lockdown kawuono adwa na wuo kodi ni kata debed ni nitie gik ming'eyo matimo ni lockdown mopogore gi lockdown mane timore Samaria ni nitie Nyasaye manyalo loko gima rach mabed gima ber Nyasaye manyalo kawo gik mojwang' maricho ma ji ne kata ibed Kata ibed ng'ama jadhier ma in chieng' midhi e duka mudhi ung'iewo gimoro tipenjo mana ka un gi welo e, ni in gi lockdown mar dhier idhier hmm? matinde alot kata kichamo tiwinjo ka alot ng'were e dachi nitie nyasaye moro madwa wuoyo kuome sani godhiambo manyalo kawo gik maricho to loko gik maber muma wacho ni jodhoogi ne gin ji ang'wen to giwuoyo giwuoyo kendgi ne kata ka rachni do imiwuoyogo wuo kode kik iwuo kode kichomo mo nikech mo to biro miyo wang'i biro lokore ka chapat mowang'o wang' kik iwuo kode kichomo lewni moko maricho maweyo ji duge wuo kode kikone niya mae sura ma nyasaye nomiya ok abi weyi adwaro mondo in suchani in ema nyasaye dwa tiyogo kodi Mm, kata kaka rateng' machalo maka kata kwar machalo nyanya kata nyadundo mang'enore ka rateng' ratieng' mm, to kata chwe machalo anguro ma ni ji dwaro joma silim gimoro amora matimore kuomi marach magore ataro mag gik midwaro nyasaye nigi teko nigi yo ka anguro noyudo jakwath mane odhi kocha mane olewo anguro noyudo jakwath anguro makwa ito to ang'o momiyo ok dang' iyud gimoro kawuono ka nyasaye loko gimoro marach mondo obed gima ber we dang'ni gi certificate e lweti kiywak gi certificate e lweti mane ochiw sikul fees ni to gimiyudigo tich otami nyasaye nitie manyalo yawoni yore yo kata odinore Hmm? Kata, kata kaunti ofis odinore nitie jomoko kanyo mane okwongo mane odonjo kanyo gi, gi, gi, gi masoya gi weche machalo nade in in nyasaye nitie manyalo kalo kodi yo kata ochako mana kodi ka jaywecho kata ochako mana kodi ka watchman en nyasaye manyalo timo gima ok ni par mondo gino bed gima ber mama wacho niya jodhoho ang'wen nobedo kacha cha ka girito girito ang'o giwacho kendgi ni yawa hmm? kama wabedo ni en asara lilo ka wadhi inyalo legwa to kwadonjo kucho to kech nitie nitiere jachien moro minyalo ng'eyo miwacho ni akache to entie be momiyo yesu ne nwalamo nopuonjo jopuonjrene kawacho niya eh, ulam kama wuonwa ma e polo nyingi mondo luoro gimidwaro timre e piny kaka timore e polo miwa tinende chiemo ba tinende Wen warito kik iterwa kar tem kata ing'e ma ni nitie kamoro ma jachien nitie mondo kik idhiye kaka jodhoogi nodagi ni kacha to wang'eyo kech ma kacha wang'eyo en kech ma nyaka nyaka cheth akuru nigi nengo nyaka wi punda nigi nengo nyaka dhano nyose the first cannibalism was practiced in that place that was the first recorded cannibalism mane okwongo chakore to nitie nyasaye nitie ng'a nyasaye maloko gik maricho bedo gik mabeyo ne we chari we timo gik moko kiloso go chichi we gimoro nie iyi kanyo ma nyasaye nochweyo ma muma wacho ni chal kode gima nie iyi ma chal kode no ma kata dho ne oketho jogi to nitie gima ne nie i jogi mane chal gi nyasaye ma kata ka gino kata kata ka mesej mane iyudo e wang'gi gi umgi gi tiendegi gi lwetegi nopogore ne ji kendo ji ne nyalo wuoro ni mano to giwacho awacha to gigo mbaka kendgi to wach mane nyasaye ochwe egi miwacho ni likeness and image cha nodhi orumo ka giromo ni to gikis each other Hmm? Ochalo ng'uono ma muma wacho ni ng'uono kod kech oromo e dhoodwa eh? ma gimosore e kaka jogi kane giwuoyo to ng'ani wacho ni gimi wacho adieri gimi wacho adieri wachak wuoth wadhi kanye wadhi e kambi mirito gi bunde wadhi e kambi mirito kod mbom wadhi e kambi mirito kod uniform wan kanye wadhi e kama kech nitie to ok wadhiye adwa na wach ni niya ni kata ka nitie wach moro kata ka nyochi rito interview rito tich manyo chi rito tich tiwinjo ka certificate ni ok oromo certificate ni nigo ni dhoho nikech di di di kata obed di mogol kata obed di molo momedi mano dhoho maduong' ok yaw dhoot moro amora to nyasaye nitie mano otiyo gi jodhoho ka manyalo golo di mogol mochako rok di momedi mochako mede mochako a kanyo modhi si onyalo wiro gima rach mabed gima ber Haleluya! Duonge pak giloyo gi teko dog ni Yesu ja Nazareth. Be winjo wachno? Muma wacho ni ne giwuoyo giwuoyo gima onego wuo kuomi en gima Nyasaye nochweyo kuomi machalo kite cha ok dho we wuoyo kuom tuoni ne wacho ni in isetho mae gima biro negi ne mi gino batiso miwacho ni gini obiro nega ichiwori e nyim e nyim tho miwacho ni manega manega kabisa ne wawacho ni kata oyudi mana ni in gi tuo kata in mana gokimi moketho pachi to oseketho suchi kata in mana gi korona kata in mana gi alsas kata in mana gi kansa nyasaye nitie manyalo golo gima rach maket gima ber to jogi kane ochako wuoth koro winjra ono apako yesu ono osana ja nazareth iluongo ni jateko galagala jehova e nyasaye to galagala igalagala kiti otamo ng'eyo kata jawuoyi temo mondo many kiti gi wer ok ginyal yude yo malong'o jomoko temo mondo many kiti gi kandho ok ginyal yude malong'o jomoko temo mondo many kiti gi musoma ok ginyal yude malong'o jomoko temo osetemo mondo many kiti nyaka gi tik mopidhi ok ginyal yudo igalagala ming'eyo nyasaye no en ogalagala winjo tekone kawuono en ok oluw yo ma dhano emoloso oloso yore wuon to joko wacho ni wapiyo to kae to nyasaye nyasaye miluongo ni jehova ka nowinja winja ni jogi osewuoyo gi gima nochwe kuomgi nowinjo ni jogo osewuoyo gi gima nochwe kuomgi to jehova noloko tielo machwer tutu to gokumbo molokore modolore to gi wang' kod um mopore opore opore to gi wang' madho oketho magolo pi ne joka tiendegi nochako mor ka miruti gibiro ka gichalo faras nitie nyasaye manyalo riembo ni ji e kambi en onyalo riembo tuo nyaka ma tuo motamo laboratori otamo jo laboratori mag akanta chako otamo laboratori motere miluongo ni Nairobi Hospital otamo otamo laboratori ma, ma, ma London kata ma, ma Amerika nyaka pinje duto otamo en onyalo donjo muti Nyasaye nonyalo donjo muti he can work with anything to transform it to be something Mano mano Nyasaye mang'eyo. Godhiambo sani en Nyasaye mang'eyo. Iwinjo chiemo no nolokore karingo kaka faras go obiyo mochalo gige lweny matindo losi ma kawuono moko ma ringe rel ka hmm? wiya wil gi nyingegi matin ne gibiro ka gigo nyasaye ogolo ogolo gigene e barak mare mar lweny kodhi support joma yomyom joma dendgi dung joma okethore joma otow kawuono kata in idak mana e od lum maonge sitima ma nyaka okoa nyaka okoa jasi otamore kowi ma nyaka mobi kiang'o be otamore mobi kawuono nitie nyasaye manyalo timoni ono in adwaro wuotho kodi kanyachiel kanyachiel kanyachiel maka lockdown rumo to nyasach muma nyasach singruok ogo kodi ono ni rip apako yesu ka jehova dupak giloyo ginyalo gi teko odogne ne nyaka chieng' chieng'ono Nyasayeno notiyo gi tiende joka ma jok mane tek ma notamo ji wuok e oko nyaka janabi nopodonegi notamo ji wuok oko ne owacho ni tho jogi oselosonwa ji giselosonwa ji neuru kaka jogi olosonwa jo asigu biro ng'ato ka ng'ato nowacho ni to tienda in ang'o mana asechamo mana tuoni dong gimoro ka gimoro kasechamo to loso misuli ma ne ting'a tera kama nyalo tera mapiyo ji noringo mowe kambi ma chiemo nodong' jodhoho ka jadhoha dhoha ka jodhoha dhoha ng'ama nigi tuo tuo marach malandore e piny tuo mar kuong' nitie tuo ma jomoko wacho ni ma tuona mar tiyo moro be wacho ni ma tuona mar choto macha jodo kere tuo mar kuong' tuo mar kuong' nyasaye okawo tuo mar kuong' otiyo godo ma jogi ochiemo moyie mokawo lewni morwako molwokore mowacho ni bas jowadwa eh, kata joka nochayowa to ne wawinjo ng'wono wawinjo ng'wono moro nyarwa monyocha wero awinjo ng'wono kang'iyo bathat awinjo ng'wono kang'iyo chien kuma ae tayudo ng'wono jogi nowacho ni waseyudo ng'wono wayudo ng'wono ma nyasaye ma nyasaye kata joka noriembowa kambi modo wacho ni wadhi watho wabiro miyo negi ji tuo e kambi hmm? wadhi mondo wath to ne ne giwacho ne wadhi wanyisi joka gimotimore mondo kor mar nyasaye mane owuoyo ochopi muma wacho niya ya jokolosai ni nuruch oko ketho mane odonjnwago jogi nuruch oko gimomiyo noriembgi e kambi noruchore within and twinkling of an eye kaka wang' diemore kaka in fact samoro noriembgi gi jodin jodin noriembogi jodin noriembogi nyawadwa wanuonie wach moro hmm? inyalo bedo niya ni ndaloni eh, in kata ng'ama godi simbe onge gi sadaka ni norem kata ng'ama nyalo limi onge ichandori miyo kichal kata ng'ama nilemo gi jomoko ichandori malich Ichandori e malich in kod weche madongo momaki ma jayalo ka jayalo ka yalo tiwuodi richoni ne moyalo iworoni gi remni ne moyalo hapana ibiro neno nyasaye ma jawiro jehova ma jaduogo ka ji osea joka nochiemo ma noyieng' nyasach muma to jokolosae cha wacho nang'o owacho niya ni norucho oko, norucho, nokawo dasta machalo kama hmm? kaeto okawo remo, kosekawo remo to remo chama kurucho godo, urucho smiya, urucho mane Satan ondiko. Nondiko nang'o? Ni jadhoho mano okuong'. Nondiko nang'o? Ni jasigete okuong'. Nondiko nang'o? Nondiko ni kibirwa okuong'. Nondiko nang'o? Nondiko ni ni kamoro amora mami wichi kuot kanyo norucho oko to koserucho to kawo loch mombayo joteko kaeto sembogi ratiro komiyogi wich kuot jochiende te mag jasigu kata gibed mag dalau mag kwamo mag leo ni isomo in gi certificate Ileo janyombo onge eh? Higi diploma janyombo onge nyithindo taboro eh? Nyasaye nobiro golo ni wich kuot ibiro neno kobiro golo ni wich kuot awacho kendo anwoyo ni kata inya dundo ming'inori kera tieng' miywago rachni kendo rateng' ichalo mka kik imany rieko mar dhano bi kuom nyasaye mondo walam ni nyasaye sani godhiambo ibiro neno kobiro timoni to kata isechandori misechandori misechandori ma wiyi kuot hmm? tinde itimo tije mane ok isomo tich moro amora ber kata igo mana mandas kata isome sawa eh, kata iting'o mana rungu e dhoudi godhiambo sani ni mani tiji ni nisome sawa to somo kawo tich mane ok isomo momiyo wuoru ywak to meru ywak nikech ikwamo ileo ne gi pesa oko nyasaye nitie manyalo loso gima rach mabed gima ber odhiambo sani ka chieng' omiyo wang'e chieng' osedhiyo kama odhi oninde ma jochieng' ne koro wuoyo gi ji e udi eh, oyawo tv owe odhi onindi oduogi owinjo kodang'ni jochieng' ne dang'ni kode awacho ne wuoyo kodi kama intieno kama ikwame miwinjo kikwamo eh, application odhuro ok dhi, iwinjo ka ohala moko ok dhi, nyaka tenda ma nyocha yango ne iyudo otami, moko be nyocha iyudo dichiel kata chako mayi, iwinjo ka ok dhini, ok, you are shut down, you are shut out, gik moko ok dhini gik moko ok dhini, igombo jomoko nitie magomba gomba kuonde ma ginyalo dhiye sani mondo gidhi gilim ni onge onge gi dalagi onge gi gweng'gi ni kata kopo ni mano e suchi en e dhohoni kawuono godhiambo kawuono godhiambo nitie nyasaye manyalo loso yo obiro loso ni yo nikech nang'o obed nam kochung' e nyim nyasaye nyasaye onge gi rivers gia mobiro manyo ni waywera de karombo mondo ago ahead hapana oriemna bade okono musa niwinjo musa chung' malo we ywak sani sa oromo mondo nyasaye onere ang'o ma in gi lweti kanyo hmm? to musa eh, kodi ni mae man go to nyasaye kodi chwadi to damo barore diere nyithi israel nowuotho ka gima giwuotho nam winji awacho ni nang'o ni nyasaye nitie manyalo rucho gik maricho to ndiko gik mabeyo kama ne satan donjo nigo ni unu leo unu kwamo unu jodhier unu kuong'u odhi ndiko gwedhu Owari, Opong'i, Ochangi idhi e ngima nyalodia. Apako Yesu ka Jehova. Duonge pak gi nyalo gi loyo gi teko. Odogne. Kama Yesu okale, Yesu kama okale. E, e, mana jadi minus, kata ibed ma jadi plus. kata ibed ma ja klas aboro en nyasaye no hey. obiro kalo kudi ma ji nowuor ma joma ne thagigo be notuo ni kata ja illuminati ing'e ni jodhogi joma ne nyalo luongogi ni jodin moro ema ne onge ni to jodhoe dhoa in kata kineno lemo maber jadhoot to tiende ne mor nade jogo nigi jin iwinjo jolemo mathuru kama jomino wach ma ng'ato mino wach to lewo kwamo odinne oko odake oda panga wawe watu wawe wawe kanyo nikech ang'e ang'e ni dhi chwanyori chunyi thin hmm? chunyi who changes things teko nitie awacho ni aneno ka network thaga adwa nalem kodi sani mapiyo piyo kapok sa oromo kapok ochako dhi to lal awacho niya he, he is god who is able to change things from their worst status hmm, and make them good and real good the real thing nyasaye nyalo timo iwinja iwinja jadho jatuo ng'ama tuo kama teko ema nyawo nitie ma teko nyasaye tiye kama nyau nitie ma teko nyasaye tiye bed ang' otinie kawuono godhiambo bed ang' otini dalau mir owue ma jo no jomoko nolawi mane obayo tong' bang'i tong' manumu mokethore ne gibayo bang'i ma giwacho ni in ok iduogi in onge tich ma in iyudi kata isom migrajuet mirwako gudu michako idwa machielo nitie nyasaye ma wego ofis nitie nyasaye manyalo dhi kodi ka gavana onyalo dhi kodi e national office onyalo dhi kodi nyaka loka onyalo dhi kodi onyalo mwomo kodi obed nam onyalo mwomo kodi obed aora onyalo kalo kodi obed kama daraja okethore en daraja onyalo mwomo kodi nyasaye no ang'eye ang'eye ang'eye kaka otiyo omiyo adwa nalam kodi nyasaye maduong' to kiwinjo kawache ni odhi ni aseta ma idwaro mondo wamed lamo kodi nyasaye satan kik iliwi kuodi ma ok igona sime nikech itiji ema tiyo adwa neno ni nyasacha mondo okonyi nyasaye no kwawuoyo kode nyaka otim ono obiro timo makata tek makata yaye miwangi kama intieno mondo ma kama ikwame miwinjo ka lit kata ka rami kata ka dho chunyi kanyo ma paro nitie kata ka wiye mopong' iwacho ni wiya ni opong' ok adwa weche mang'eny itemo ni nindi mitieki gi panadol otamore michak imwonye ne puriton onge ah, nyasaye no nitie manyalo timo ni gik mabeyo apako yesu Erokamano Ruodh Muma, erokamano Nyasaye singruok, Nyasaye maber malich, Nyasaye bar ono donji kamoro amora ma dhano ok nyal donje mondo ilochi kaka ni donje tie jodhoho manomol ka gige lweny malosi molosi kama bor mane jogi kia nyasaye itigi ng'ato godhiambo sani kata koyomyom ni okia wuoyo kata onge gi lugha monyalo wacho okia kiswahili to okia kisungu to tich to dwaro jehova donge dang' itimie ono kata onge gi sikul fees chunye chandore ni koyaw sikul to biro dhi dang'o nyasaye timie ono kata onge gi pesa modwa chulogo ot oselewo dweche dweche jehova nyasaye donge dang' itimie ono yawie yo yawie yore yor ohala iyawie yore kaka yore nyalo yawore in ema ing'eyo nikech nyasaye manitie erokamano nikech yesu noserucho gik ma satan ne donjonwago kokuodo wi satan okuodo wi satan otho mane nego ji aoyaye nokuodo kaka nokuodo wi korona modok gi lwete nono kama noaye mamoko modong' matin to chieng' biro nego apako ima nyaka chieng' duong' odong' ima nyaka chieng' nying yesu kristo ruoth amen itudri kodwa mondo wamed lamoni nyasaye saidi Nyasaye mondo owuo kodi in be e weche minyalo timo mag misango. Duong' odog ne Yesu. Amen.